An aja East Africa, an adak East Africa. Gima dwa wacho mokwongo, awinjo ka jomoko wacho ni one term. Omera one term kuwe ni onge dhurwa. Wa two term, ni ng'ato koni, ni in bendi buko hili kendo kasiriko, ni in be koni buko hili wacho ni one term. Omera, one time gima William Ruto timo ne jaluo bwana. Ok onego bed ni wacho kata one time, in onego bed ni kata William Ruto chieng' moro achiel joluo. William Ruto yudo kwesa ni jadho State House koro liewe monyono to kodo kodonjo State House. Nikech sani William Samoei Arap Ruto timo projects moko madongo dongo madhi inwa to mae ma jo atwara gi oseneno to un ok uneye. Bing'e gimomiyo jatwara ma one time. To nikech ndara migero ni miluongo ni Rironi Mausamet, ndara mar Rironi Mausamet ni koger jothurwa gini gini dhi gero pinywa sana sana na magi sumo ok onego bed ni pingo gini gimomiyo wacho mano sani kiwuok Nairobi ka iwuok Machakos gi bas BSB vehicle ringo 80 km per hour tiyudo ka stop overs moger Naivasha Nakuru kagi magi pes jalwe madong kanyo gi miluya Barabara cha kogernwa to Kisumu en gimoro 400 kilometers manyiso ni stop over gi mana Kuru dhi rumo, Naivasha dhi rumo, gik moko dhi dhi Kisumu dhi gerore. To ni ma in pod ipingo. SGR mano gima dhi gero Kisumu nikech SGR kiwuok ka en 4 hours kiwuok ka kiwuok ka gimoro saa adek to saa abiriyo stop over ni Kisumu. Kisumo dhi gerore, mae ma jogi oseneno, ma jogi oseng'eyo ni Kisumo, jogi oseng'eyo ni Luo dhi gerore, emomiyo ineno ka jogi kasri ka giruto gigo one time. Wan ok nokuyo, ok natwara ok dwaruto kwa. Atwara gi mok gidwa en maendeleo madhi e piny Luo. To ni in bende iketo wiyi, wasetemo puonji mondo wiyi oyawre. du wii ko ne deeñ ma kana président berbe epingo William Ruto to gik ma William Ruto timo to neno sani fundi mar lwedo en jaluoni to fundi mar lwedo nowe oko nikech atwar ni jowuodo ne gisomo ging'iewo certificate to koro kamoro amora midhi tipenyo certificate kok sirikand William Ruto ni donge manyo kelo gimiluongo ni recognition ma fundi lwedo sani idhi mi certificate donge donge mano gima ber toniun pod udwaro lwat mar omera so osechopo ma jowa nyaka koro lokre kik wabed ni wadwa luwo gimok donji to kiwe kata mana mano sani William Samoei Ruto sani loso nwa gimoro amora ma gik mokiloso kisumo nyiwe jaduo bende kar mondo igo koko ka in many kaka inyalo loso certificate mar CBO moro wan kaka bunge wabedogo wanyalo dhi to wuoka Ruto

Kono to William Ruto, kono jano jama tene. The first three years ma William Ruto nigi ofisi, omena gimose tim ni jaluo. Jaluo ema sani kusema. Pesa ni turo kaka sani. Ndiri barabara iloso kaka sani. To in ng'ama wuondi ni mondo igo watam to kidhi turika to barabara to losi ma kidhi kidhi pila twara ka sa onyango kama wuogi ema nende lam damo los damo los nyakundi maonge geche to watu thurwa tiyudo ka barabara

Bakana ki protect na sere. Kana munde ma wadi protect ma se kanwa. Doni kech mo kuom Ruto. Ruto en nyathiwa. Mane gima nyo gigi ma Ruto timo nwa nyiso ni Ruto en nyathiwa. Wan duto wan nyakwara ka biluwe sina kuru. Mano kwara. Bemo mina be madog nam. Bemo mina no ka Ruto. Emo mina no ka Ruto. Mano ni usaidi.

Magi jo mwanyo safisa. In fact, gini dhi repeat. It is election mabiro en kaka matuo seven. All tribes against one. Makowe hiyo kuto wachini. Kada wakama dhi duogo ka. To gima kwayo buru diga gi jawang'aya gi Dennis Wanga. Sani Mount Kenya running mate ok ni kuno. Oburu diga. Chung' malo uduog malo ka. Siaya kidwa senate to wabiro miyi, wabiro wuok e Siaya miyi. Onya wang'aya, ae wach mar gavana kuno, duog malo ka mondo ubagenwa wayud running mate. Mae sawa, mae sawa. Siasa ilaro, siasa ok miyi, si- siasa ok miyi ona silver plate. Kata ka koro 2032 wadhi bedo supported, to mokwongo wachak gika, to katieko To an gi babu owino be nyaka usi mathin. Babu rapuro, babu mudo ngili, nyi kelo bil maber e parliament. Mano bil madhi konyo oganda wani nolilo. Jaluo, masawa, Nairobi kat, waluwe nyo osepuonj, wanyo oseterwa sikul. Waluwe nyo ochamo, ochamo dabu. Babu dhi biro ka. To sa jalango be ni koni, jalango biro bi ODM. To babu mobiro, babu to neno bigi ODM. Eto en gi mare moro matin modiyarego. Eh, to mare modiyarego no, an akwayou ni kuneno babu to kata obiro mana gi kata uneno ka kuoke mogo e bathe omera miyeuru kaka jaluo nikech ot odhi mudho mae ma wan bende wathogo wan bende okwano ot sama osedhi mudho to gimira ke lweti e mari omiyo kik uwe babu owino miyeuru babu owino babu wuoyo gini nyo uneno bil ma nyotere parliament Bil ma konyo jaduol lilo. Uneno kaka babu osechung' gi ji. Kata mana weche mag somo, babu chung' gi ji ma kowinjo winjo ni nyathi moro okwamo, to oseringo chopo kanyo. Kata mana e weche moko matek ma machando oganda, iyudo ka babu chung' gi ji. Omiyo jaluo kichopo e debe, to par babu ma kata ineno ka kuoke moko e bathe, mi babu moko ing'eno obiro gang'o. Ero uru kamano.